Osantehene yɛ NDC ni, sure.
Osantehene yɛ NPP ni, sure.
Me ne yɛn nyinaa yɛ a kaa asɛm ba a hwan na ɛbɛka, sure, sure,
sure. Me ne yɛn yɛ a kaa hwan na ɛbɛka, sure.
Akɔkoraa me te ɔma Ghana man me te ɔma Asante man, sure. Deɛ ɛbɛyɛ yie ɛde nkɔsoɔ ne asomdwoeɛ bɛba ɛna, sure.
abusua maame ma wakɔ aba ɛmfa wɔn mbra unity online tv so bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe na wahyɛ Yɛ de nsɛm to mu a woanya bi akyerɛ w'adwene na woahunu nea ɛkɔ so wɔ ɔman no mu. Wopɛ sɛ wobɔ Ɔdwo Atɔndeɛ ho dawuro wɔ yɛn afidie so a, yɛ 0554047264. Yɛne wo bɛdi nkɔmmɔ na yɛagye wo ketewaa bi na yɛabɔ Ɔdwo Atɔndeɛ ho dawuro so atumi de ama wo. Ɛno yɛ deɛ ɛfiri hɔ de abɛto dwa. Wopɛ asase ato Ashanti Region, Kwabere East, kuro a yɛfrɛ no sɛ Safua. Mepaakyɛw, kuro no yɛ kuro kama paa. Frɛ wɔn wɔ 05971 93793, 05971 93793, na wo ne wɔn ntwetwe ɛyɛ nkɔmmɔ kamakama paa. Ɛno ne deɛ ɛfiri hɔ ba. Yɛde mu nsɛm ɛde ɛma mo ɛwɔ show no so. Maame nkamfo Kodɔm 360 Construction Work ɛmfa mma wo. Ɔse fa anwea, aboɔ, blocks de si adan, cars anaa machines a pɛ sɛ wo han, mepakyɛw asaase na wopɛ atɔ. Building materials ɔse frɛ no wɔ number yi a ɛda screen yi so na na wɔtwetwe nkɔmmɔ, 0554360760 na na wɔtwetwe nkɔmmɔ. Alex Tito Metal and Stainless Works fa Bagra Proof, China Doors, Remote Control Gate, Barristers ne nea ɛka ho no, wobɛhu no wɔ Kumasi ne Nkran, 0541901900. eight one nine na wo ne wɔn ntwetwe nkɔmmɔ na biribi a ɛnkɔ so ntumi mfa mo. Alex Tito nso so deɛ na mekamfo na mede ama wo no. Nnipa bebree sɔre a na wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ Sampa ɛyɛ bono, Sampa ɛyɛ bono, Sampa nyɛ Asante, Tumfoɔ ntumi nyɛ Asante, ɛka sɛ Sampa mfa mo so. Sɛ ampa ɛyɛ wɔn ɛyɛ wɔn ayifoɔ no dea ne mfa he nkosi he na wɔka wɔn nsɛm saa. Na abusua, deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, wokɔpue mu nso so wɔ ɛyɛ Sampa nsɛnsɛm no mu a, twenty four seven a lot of ayi na ɛba abɔnten na yɛka ho asɛm na yɛyɛ sɛ Na yɛyɛ sɛ na erm history kakra a abɛtwa mu wɔ Sampa nsɛnsɛm yi ho na kyɛ sɛ me nso so mpɛ sɛ me yi ma yɛn ahwɛfoɔ, yɛn atiefoɔ nso so tie ɛyɛ nsɛm no bi. Because when we, it, I can't say, yɛka nsɛm ɛrefa Sampa ho a, Obiara pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno deɛ ɔnim nti, saa nipa no ɔbɛtumi akyerɛ bi, ɔbɛtumi aka bi. But woreka no, na woreka no sɛ saa abakɔsɛm no a woreka no, wo deɛ no ɛyɛ papa anaa? Anaasɛ obi reyɛ bi na wo nso so wopɛ sɛ wo nso so yɛ bi, na asukɔnomafoɔ Bi te sɛ saa ak nkurɔfoɔ yi a ɛyɛ wɔn mfonini wɔ dedaw so yi, yɛse yɛfrɛ obi Karim ne ne nkurɔfoɔ na sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi wɔanya akokoduro atumi ka nsɛm a ɛnni kwan sɛ wɔka nso so wɔ kuro wei mu. Mehunu no di mpanimfoɔ atɛm. Saa so called Karim citizen no, I don't know. Mennim, mennim baabi a ɛɛ aberanteɛ no ɔfiri a ɛno nti everyday, every night because of wanya asi ne bo sɛ ɔno deɛ he is a fan anaasɛ ɔyɛ supporter de ma Nana Sam Badzi ayi si yɛka ne sɛ Yɛasammɔdua nti no, ɛhɔ ara na sɛbi ɔsɔre a ɔgyina ɛna mogya bɛhwie bɛyɛ sei. Ɛno ne adeɛ a da biara kyɛ sɛ ɔyɛ ho adwuma anaasɛ ɔdi ho dwuma nso so wɔ hɔ no. So ate aseɛ? Nti saa nsɛm wei na ɛsɔre na yɛka a, obi wɔ hɔ a ɔnya nteaseɛ anaasɛ ɔnte saa nsɛm no nso so ase. Saa nneɛma wei nyinaa yɛaka ho asɛm aka aka aka aka aka abusua saa youth no nti wɔn nim yie a ɛɛm sampa ɛde ne ho bɛdɔ mo asante wɔn nim mprɛ dodoɔ a sampa aka asante ho ame akɔsa na wɔn nim kofi sono a ɔyɛ ɛɛ nana sampa gyafra ne wɔfa. a ɔkaa baabi, ɔsusu no a ɔdi kan, deɛ ɔtɔ so mmienu. Saa mpanimfoɔ yi, wɔnim mprɛ dodoɔ a wɔatae sampa akyi anaasɛ wɔatae Asante akyi ama yɛakɔ ko. Wɔnim ɛberɛ a yɛn Nana Otumfoɔ Asantehene a ɔno nso saa berɛ no na ɔte soɔ, ɔno nso tumi maa sampa bɛyɛɛ Manhene. Saa nkorɔfoɔ no, ɔmo nnim. But deɛ ɔmo nim ne sɛ, yɛn di atɛm. Yɛn yɛnka nsɛm na ɔmo ka na ɔmo yɛ se. Ɛno ɛne saa problem no. Nti yɛbɛsrɛ His Excellency John Dramani Mahama sɛ, ɔnyɛ deɛ ɔno nso so ɛwɔ sɛ ɔyɛ. ɛmfa ma yɛ because ɛyɛ agɛte out of hand, ɛyɛ akɔtu fa a, ɛno ɛyɛ deɛ ɛteɛ. Ɛno yɛnkɔtie abakɔsɛm kakra na afei yɛmfa ntoa so.
ho. Ayɛ ne ho te sɛ recurring matter bi a maka na ɛyɛ a na menhu bere a yɛbɛgyae ka. Sampa bɛka Asanteman ho Asantehene Ɔsatu Kwame Sibebonsu aberɛ so, ɛberɛ a na Asantehene ɛkɔ German sa ɛɛ 1818 no, na Sampa ka ho na ɔkɔko ntɔkwa no. Ɛfiri hɔ kɔ no, Asantehene dwumadie biara a wɔayɛ biara no, ɛko biara a Asante akɔ biara no, Sampa aka ho bi. Ɛɛm, Nana Kofi Sono, ɔtɔ so mmienu, bɛyɛɛ Sampa hene 1982. Ɔbɛyɛɛ hene no 6 August 1984. Ɛnna Asantehene Otumfoɔ Pokuare a ɔtɔ so mmienu pagyaa Sampa ne Yagyi yɛ wɔn nyinaa amanhene. Ɔyɛ wɔn amanhene wieeɛ no, ɛnna 2007 8 May na Nana Kofi Sono ɔtɔ so mmienu kɔɔ ne kra akyi. Ɔkɔɔ ne kra akyi no, abusua akyi asɔmbɛ pɛ ananmusini, ɛɛ, nkyekyɛmu bi baeɛ, ɛfiri sɛ, Asɛ nnipa foforɔ bi a wɔnka abusua no ho no bɛkaa ho sɛ wɔn nso bɛba abɛpere akonnwa no. Nti Mente Me Ho Ase no kɔduruu Munahafo Regional House of Chiefs. Wɔkaa asɛm no, ɛɛ, ɛfa bi dii fɔ. Saa afa no a ɔdii fɔ no de asɛm no brɛɛ sɛ yɛwura nka. Na anka sɛ yɛwura pɛ sɛ wɔyɛ ɛɛ, partial wɔ asɛm no mu a, sɛ ɔgyina ɛfa a, sɛ nka deɛ ɔde abɛto n'anim no anka ɔbɛgyina n'afa. Ɛma afã a ɛka ho no nso a ɛyɛ ɔhene a na ɔkɔ ne kra akyi n'abusuafo no nso gye to mu sɛ, Yɛn wura wɔ tumi sɛ odi asɛm no, efisɛ yɛn wura nni tumi koraa no, nka ontumi mpagya kurow no nyɛ no ma ahene. A Bɛpem saa bere no, obiara nni hɔ a obetumi aba sɛ ɔrebɛnoa agye akyinnye sɛ ɛnyɛ Asante hene na epagyaa Sampa yɛ no ma ahene. Obiara nim sɛ Asantehene Otumfoɔ Opoku a ɔtɔ so mmienu na ɛpagyaa Asampa yɛɛ no man hene 1984. Obiara ntumi nyi ho akyinnyeɛ. Enti dɔteyie no koraa a wɔyɛeɛ no, Yewura tuu no Akyɛmpem hene maa no kɔsii n'anan wɔ dɔteyie no ase. Saa berɛ no na obiara nhu sɛ Asampa nyɛ Asanteman. Na ɛyɛ Asanteman nti na Yewura Akyɛmpem hene na ɛkɔsii Yewura anan kɔyɛɛ dɔteyie no. Ɛma ɛberɛ a asɛm no mokaa no wɔ Bono Ahafo Regional House of Chiefs no, a na eh, fa baako bi sɛ wɔnte ne ho ase bie still no mo bra aboriginals of tis mo a na motena ase na mokaa sɛ sɛ yɛaka wɔ ha na sɛ monte aseɛ deɛ a momfa akɔma mo wura ɛfiri sɛ asase no ɔwura nti na ɔmde baeɛ eh, video bi atwa mmerɛ bi dɔmahene ka wɔ video no mu sɛ eh, wɔnkaa sɛ wɔchallenge asante ne tumi wɔ asase no so ɛfiri sɛ eh, eh, asante ne tumi di asɛm no na ɔɛsɛse sɛ asante ne bɛma no communicate a saa asɛm no nso a na ɔka koraa na ɛno nso yɛ atorɔ ɛfiri sɛ ɛberɛ a yɛ wura ka asɛm no wie no ɔsɛne official communication ka kyerɛ wɔn sɛ yɛbu asɛm no awie afie atakyiwa abusua no na adi nkonim saa berɛ nyinaa hwee ansi o yɛdi asɛm no wie 2023 wɔ ha no hwee ansi na nsɛm hyɛ aseɛ baeɛ after berekuma yie no Bono, Bono Regional House of Chiefs, uh, Bono Regional House of Chiefs uh, president no ɛyɛ sɛ ɔbɛkɔ ayie no ne kwan ano pa sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ ayie no a birikum tradition aka saa mpene so no ɛhɔ ne kuhu sɛ sɛ obi susu se ɔwɔ ne ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɔhene ɛnso ɛɛ ɛhyɛ asɛm na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne ho sɛ ɔmo ma afi ha ma ɛka ahwe wɔ ha o nyame adaworoma nananom adaworoma ne obi dio evidence ɛkyɛ sɛ waba fie abɛka asɛm no ɛma na ne nan bɔ fam ha obiara nu hɔ a ɔyɛ hene ɛnkanka ne man hene a ɔbɛba ha a n'asɛm n'akunya asɛm aba ha na ne nan bɔ fam da Yentu ade sɛ ade gyina do na ɛbɛba fam wɔ yɛn Wura anim. Yɛn nyinaa hu video no mu sɛ ɛberɛ a yɛka asɛm no na ɛɛ wɔkyerɛ abusuadua no ho korɔ no, wɔn ara na ɛka wɔ video no mu plainly sɛ sɛ yɛka asɛm no wie na yɛdi bem a, yɛ wɔfa ase wei na ɛpɛ sɛ ɔdi hene a yɛn nyinaa yɛhu wɔ video evidence mu. Yɛka asɛm no wie yɛ a afei ɛɛ yɛyɛ sɛ yɛkɔ gazette no no, yɛn nyinaa hu frustration a wɔde asɛm no faa mu ara. Na Bono General of Chiefs president ne ne vice president ɛna registrar atetɛ atetɛ afei du baabi no na ɛwɔ sɛ ɛɛ court no ma yɛ issue sɛ ɛɛ sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn bɛgye ɛɛ ɛfrɛ nsɛ krataa na efi court no ɛwɔ sɛ yɛde kɔbɔ court dan ho ɛpublish wɔ newspaper mu nyinaa to show sɛ wɔntumi nka sɛ afei de ohun yɛ ne nyinaa kɔɔ so hɔ ɛbɛrɛ a ɛduru baabi afei ɛɛ registrar wɔ Bono Bono Regional House of Chiefs ɛgye ɛyɛ letter no. a ɛwɔ sɛ wɔde CD forms ne ba no ehu sɛde kwan yɛfa so saa maame no ne ho nsɛm baeɛ ɛduru baabi a na ɔsɛ ɔmo san because na mmara ne kɔmpɛl ɔmo sɛ ɔsɛ ɔmo san no deɛ ɔkɔ san no a ɔyɛ vice president no ehu sɛde ɔmo si abandon na akyire ɔsi twa no na asɛm no nyinaa no ɛhyɛ ase no hyɛ ase wɔ ɛyɛ npp abere so ɛna ɔmo sosɔ saa nneɛma no so. ɛna aba abɛdu deɛ aduru no na yɛdi asɛm awie ama obi fa akyire yɛ nneɛma bi ɛma yɛte bono regional house of chiefs president contempt wɔ asɛm no mu contempt no kɔyɛ sɛ deɛ ɛnyɛ hwee no um, chief justice office letter de kɔɔ mampanyini hɔ sɛ ɛnam ne ne ne adwumadi a wɔredi wɔ saa nsɛnsɛm wei mu no ti no yɛmfa Yɛ ɛɛ wɔn rekɔmɛnde sɛ yɛmfa no nkɔ disciplinary action. Mampanyini Akufo Addo tenaa so a wanyɛ ho hwee. Ɛno mu hɔ no ɛna ɛtee sɛ wabɔ n'aba so sɛ waka abakɔsɛm kamakama nti afei deɛ ɔntwerɛ ho nwoma. Woyi ɛno firi hɔ nom a, naawɔtwe mmienu a ɛtwaa mu no yɛfrɛɛ obi Duabɔ Ken. Ɔkaa asɛm bi tiaa polisifoɔ a wɔwɔ Central Police Station. Atiefoɔ nyinaa nim sɛ yɛde no kɔɔ, yɛbɛhyee no de no kɔeɛ a, yɛde no kɔmaa no remand nyinaa menim deɛ case no akɔ akɔsi naawɔtwe wei yɛn mu no yɛhu sɛ councilor lutrot ɛso kɔka asɛm bi ɛma ɔno sɛ yɛakye no ɔka asɛm wɔ social media ne yɛakye no nanso ɔhempɔn hyɛ da tena hɔ ka sɛ ɔnni mmara so mmerɛ wɔ ghana na ɛhu Wɔnhu sɛ biribiara asi. Obi rekɔyɛ obi foforɔ abusuani ayie. Yɛde injunction ato so a injunction no mfiri baabiara sɛ Ghana Police Service ɛna ɛde injunction ato ayie no so. Yɛde too so no, yɛahyɛ da ignore injunction no. Yɛwɔ DCE. ɛwɔ German North. Yɛ Original Minister wɔ Bono, ɔsɛda kɔ ɛyi afahyɛ ɛwɔ Ntɔtorɔ so ɛwɔ Ahafo Region. Yɛ wɔ Minister for the Interior ɛwɔ ha sei a ɔyɛ MP ɛwɔ Asoa ase a ɛno ara san de Askɔre Mampɔ Municipal Assembly ɛwɔ Kumase ase wɔahu. Yɛ wɔ President ɛwɔ ɔman no mu a nsɛm bi si wɔ ha a. Mbi wɔ hɔ koraa a nka yɛdwen sɛ nni kwan sɛ nka eduru ne attention level, but wɔte. Naano mahu sɛ another town bi wɔ Oti region sɛ nsɛm bi si wɔ ahensɛm ho. Quickly no yɛde ɛyi IGP asɛne team akɔ hɔ ama yɛyɛ ho nneɛma nneɛma. Saa mpa asɛm no. ɛ ɛstartee ɛberɛ a ɛɛm Nana Kofi Sɔnɔ a ɔtɔ so mmienu kɔɔ ne kra akyi eight May two thousand and seven saa berɛ na nsɛm no starteeɛ nti yɛhyɛ aseɛ ɛɛ ɛɛ Mampanyin Kufuor aberɛ so ɛna Mampanyin Mills bɛtoo so ɛna Mampanyin Mahama bɛtoo so ɛna Mampanyin Akufo-Addo aberɛ so so ɛtoa so akɔpem sɛ ɛbɛyɛ awieɛ twenty twenty three wɔ Ofi Kɛseɛ mu ha. Enti politicians a wɔwɔ ha saa bere no, obiara ntumi nka nkyerɛ sɛ asɛm wei no a ɛhyɛ ase 2007 a ɛkɔ bɛyɛ 19 years ni no, wɔn nyɛ aware. Obi a ɔbɛka saa biara no, ɔnka nokorɛ wɔ asɛm no mu. Obiara nso nni hɔ a obetumi aka akyerɛ sɛ yɛwɔ dispute over deɛ ɔyɛ legitimate ɔhene wɔ Sampa. Obiara ntumi nka saa. Because wo a wobɛka saa biara no, wo nso woanka nokorɛ. Wonim sɛ asɛm no Ɛkɔ mmara mu ansa na ɛba fikesee mu ha. Mmara mu no ne fikesee mu nyinaa no ano kɔ bɛnkoro mu sɛ Afia Takyiwaa abusua no na ɛyɛ abusua a wɔn na ɛdi hene wɔ Sampa nti wɔn na ɛnyi nipa ne ɔnni hene no. Nipa a ɔyii no sɛ ɔmɛdi hene no ɔnyɛ no less a person than Justice of the Court of Appeal wɔ Ghana ha sei. Ɛti ɛyɛ adeɛ a ɛdeɛ yɛn nyinaa anim asɛm. Manpanin Akuffo Addo ne ne Minister for Chieftaincy saa berɛ no, ɛyɛ ɛɛ Honourable Stephen Asamoah Boateng, ɛyɛ wɔn ho nsɛnhwehwɛhaa nhwehwɛhaa ma wɔn anka asɛm no na ɛkonkɔn hɔnom ara ɛma aban sesaeɛ baeɛ. Aban wei baeɛ no, menhu yɛ koraa, mahu sɛ mprenu yɛwura akɔ ɛde ɛyɛ Nana Samba Gyafela ɔtɔ so mmienu akɔkyerɛ no ɛwɔ Jubilee House, wɔasan asi yɛwura anan pɛn. wɔ aban dwumadi mu. Enti ɛnyɛ sɛ yɛn gadget no nko ara no, there have been eh, actions a yɛn wura ayɛ to show you sɛ this is the person ɔyɛ ɔhene. MP ɔwɔ aso ase ha no ho ɛkɔ yɛ program wɔ Bono region ɛma yɛde illegitimate person ɛbaa mu ɛma ɔne ne twa picture. Mampanyini Dwamama so akɔ hɔ. akɔdi dwuma ama yɛ saa ade no akyerɛ no as what? Aban nso bi yɛ gazetted. Eti aban ayi n'anim from previous government no a na Akufo Addo da no, na Akufo Addo da no, ɛne current government no sɛ wɔnim baabi a mmara no da but wɔahyɛ dɛ ayi n'ani sɛ ɔmma mmara no nyɛ adwuma. Eti wɔn nyinaa nim sɛ wei ɛna yɛ hene sɛ for any reason previous government na ɔdwen sɛ asɛm no ankɔ yie a ɔsɛ ɔchallenge wɔ court. ɛna current government for any reason ɔgye sɛ asɛm na nkɔ yie ɔsɛ challenge wɔ court but they know sɛ legally no ɔno na ɛyɛ hene nti ɛba ɔhene the question of hwan na ɛyɛ hene wɔ sampa ho ɛyi asɛm biara ne ho yɛdi asɛm no awie until sɛ yɛ challenge asɛm no wɔ court ama court no agye gazette no there's only one paramount chief of sampa traditional area ɛna me da a meka na ɔtwe mmiɛnsa pɛpɛpɛ sɛ nnɛ ɛna meka saa asɛm no bi mu wonim sɛ Ɛɛ, nnipa a yɛda so te ase yi ara berɛ so no, yɛagye Gazette afiri Adam Malakye hɔ de akɔma Taki Tey Twiru wɔ Gamankyɛ asɛm no ho. No Guamankyɛ ɔte seesei ara no, na obi yɛ ɔhene a ne yɛ Agazɛte no, ɛna wɔn challenge yɛn na yɛgyee Gazette no firi nnipa korɔ nsam na yɛde maa No Guamankyɛ a ɔte seesei ara a ɔno yɛ president of greater accra regional house of chiefs eti yɛn abrɛ so ha yi ano yɛ tete yɛn abrɛ so ha yi ano yagazɛte obi adi efiri ne nsam as we speak right now no there is no case ɛwɔ any court whether uh, high court anaasɛ ɛyɛ eh, bono regional house of chiefs a ɛyɛ challenge the, the legitimacy of the gazetted tɔle samba jafra ɔtɔ so mmienu sɛ ɔnyɛ hene obiara challenge saa asɛm no ɛna aban ahyɛ dɛ yi n'anim sɛ ɔsɔpɔtɔ ɔmo through. sɛ wɔn di nsɛmfo a na wasɛ ayi n'ani ɛna wɔn ba abɛyɛ nneɛma bi a na ɔde wɔn a wɔn police protection ne national security protection showing sɛ aban ɛɛtaa wɔn akyi wɔ dwuma a wɔn di ne mu na ɔsɛ adame kan sɛ efiri last year ba no ɛna na madam bi ka sɛ sɛ yɛn hyɛ ne ntu obi afo the way a wiase nyinaa yɛ no nneɛma a ɛkɔ so nyinaa yɛn nyinaa nim deɛ ɛyɛ. bɔko deɛ baeɛ no mo se mo taa gazetted chief no akyi which means sɛ until otherwise yɛ akɔgye gazette no afiri nsɛm no mmerɛ mu no deɛ ɔyɛ ɔhene na ɔyɛ ɔhene yɛwo fa si ma me enti adɛn na mampanyini ahyɛ da ɛsosɔ nneɛma wei so sese apɛ sɛ press conference wɔ akra kwan fa sɛ mo hu sɛ ɛyɛ ɛɛm ɛfrɛ sɛ ɛduabɔ kin ɛne councilor lutrus akɔyɛ nneɛma bi a ɛnsɛ mfata ne ɛkɔkye wɔn no saa kwan no aso no mo ntumi nka nkyerɛ sɛ deɛ ɛkɔ so no mo nhu yɛ Hmm.
Meda ase. ok abusuafo yi yɛ deɛ ɛno soso ɛwɔ hɔnom ɛbi ɛno no nti sɛ wokɔpiem ɛwɔ ɛyɛ sampa matches ɛɛm nokorɛ. a ɛwom ne sɛ Sampa hyɛ Asante ase, na kyerɛ sɛ ɛnyɛ bono, na mmom Dɔmahene no ankasa na ɛpɛ sɛ wɔde ne pɛ yɛ deɛ ɔpɛ, na ɔde mmara nso so hyɛ ne nsam, ɛna akɔ akɔwie saa. Ɛno ne deɛ. ɛwɔ hɔ no no. Nti saa pɛpɛɛpɛ na yɛde reto mo anim nso so wɔ ɛhɔnom a kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Nti Sampa, sɛnea yɛdi kan ka kyerɛɛ mo no, ɔmampanin koraa nim sɛ Otumfoɔ na kuro no yɛ ne dea. Bono Regional nim saa, nanso sɛ nokorɛ no bɛba no, ɛno ne asɛm. Subscribe fa ma yɛhyɛ updates no na woanya bi ahwɛ, anya bi ati na biribi akɔ so wɔ hɔ. Unit so nie.